mukuru wemukomana wemukomana wanochena wamunoziva mose nhasi tichange tichitaura rwendo rwake pakuzvarwa pake kubva muna 1968 kusvika paakazoshaya muna 2011 zvese zvaakasangana nazvo nezvaaipinda nazvo zvavasina kutaura paakashaya nepaairarama Kuti munzwisise ndichatangira kwazvakatangira. Tongai Moyo was born in 12 March 1968 muguta reKwekwe. Akazotanga chikwata cheUtakataka Express muna 1990 parwendo rwake rwemumhanzi achizosangana naDr Oliver Mtukudzi vanova ivo vakamubatsira kumusimudzira kuzosvika paakasvika. mhuri yangu kumba amai vangu i dedicate this to my late father oliver mtukudzi i hope you are here and you can see your product thank you very much
sezvamangonzwa vatongai mwoyo vachitaura vachipa kutenda kuna dr oliver mtukudzi kuti vanotenda nekuvasimudzira kwavakaita parwendo rwavo chiri ipapo vatongai mwoyo dhewa vanotaura kuti pazvinhu zvainyanya kuvanetsa parwendo rwavo rwemumhanzi kutamba ndozvinhu zvainetsa asi ivo chinhu chavanonyanya kuzotemba manje pazvinhu zvavo pabasa ravo if voice ravakapiwa namusiki changa chichinyanyondinetsa kutamba but nekuda kwevakomana ava ndova muchangozvionera mega muvideo tape iri kuti aa ndewava kumiramira uh, eh, my biggest weapon is my voice just some few lines

right ndofunga mangozvinzwira ndaida kuti munyatsonzwa voice ravo ivo vachimbokuimbirai muchinzwa kuti zvechaizvo chaizvo zvemachokwadi here kuti voice ravo rakakwenenzverwa vaigona basa zvemachokwadi. Tongai Moyo Dhewa vakabudisa 3 maalbum makore akatevedzana kubva muna 1995 pavakabudisa album rinonzi Utakataka, vakabudisa rimwe rinonzi Limbo muna 1996, vakabudisa rimwe rainzi Muna 1997 then pakazotangira zvinhu zvose pazvakanyatsopinda mudima idzi pavakanyatsozivikanwa kunzi haa kune munhu anonzi Tongai Moyo

ndofunga mangozvinzwira kuti muchinda muhombe zveshuwa apa vanga vakuclaima vakuratidza kuti aa ah, ah, vauya zveshuwa kuzotora tsvimbo vauya kuzomhanya nechimuti zveshuwa vakakontinya gore negore tongai moyo airamba achibuditsa akazobuditsa rimwe album rainzi nhaka muna 1999 vakabuditsa mudzimu weshiri muna 2001 samanyemba vakabuditsa muna 2002 then vakabuditsa futi muna 2003 album rainzi chingwa pakanaka dhewa muna 2004 apa ndipo pakatangira zhowe zhowe yekurwara kwavo but vanga vasinganzwisise kuti chii chaicho chiri kuitika asi ndipo pavakatanga kuona masymptoms ekuti pane zviri kuitika pandiri Zvisinei, panguva iyi vanga vasati vava kunyatsoziva kuti chii chiri kurwadza, chii chavava kurwara nacho, chingava chii chirwere chavainacho. Asi panguva iyoyo havana kumira basa, vakaramba vachienderera mberi vakaburitsa rimwe album rainzi Naye muna 2005 and then in that 2005 album ravo rakaita top charts ndoraipisa pose pose paRadio Zimbabwe nepamhepfenyuro dzose.

ipapo vakaenderera mberi asi panguva iyi manje pakanga paakunetsa because panga panga nemakakatano nemumwe vavo alex macheso aivawo iye futi sesungula legend of that time vakanga vaakuita makwikwi paseason by season ndokunga gore negore rega rega vanga vakugara vachidhonzerana kuti uyuwo ari kuda kuzvitiwo ndini number one mafanzi ake wachiti aa baba chero ndovakapenga Mumwe wamafans aDhewa vachingoti umm murozvi mukuru mukomana muhombe. Mukomana muhombe zvishuwa akaenderera mberi vachingodhonzerana kudaro muna 2007 vakabuditsa rimwe album rainzi Pinda Panyanga. Asi Pinda Panyanga iri riri kunge riri kuiswa futi kupolitics kunge rari repolitically related kunge vakava kusimbisa because vanga vane Kama ivo na mukomana aiva prime minister wezimbabwe morgan changirai ndofunga ipapo vanenge vakuzivo vanga vapinda kupolitics vatongai moyo then vakaenderera mberi zvekare vakaburitsa muridzi wenyaya muna 2008 and then tichitarisa ipapo panhoroondo yavo ndofunga muri kuona kuti vatongai moyo e, panguva iyi vakanga vakutonzerana naalec macheso ndofunga vaita kuti chinjana parigi rezimbabwe kuti uyo gore rino akaitawo number two uyo oitawo number one asi painge pane makakatano apa pasina kunyatsobuditswa kuti angange ari kumberi kwemumwe ndiani kana kuti number one ndiani zvinova izvo zvinorwadza nyangwe nanhasi kusungura legend redu kuti chii chakanyanyaitika zvisinei tiri kuenderera mberi nenyaya yedu ipapo tiri ipapo ndofunga maakuona kuti aa Katalogu yaTongai Moedhewa yakanga yasimba, vakuratidza kuti aiwa zvishuwa mukomana ane mukurumbira, ane maalbum akawandisa. Ipapo VaTongai Moyo ndipo vanga vakuendawo kunyika dzimwe dziri kunze vachitengesa chipo chavo dzakaita sekunana UK, South Africa, USA, Botswana tichitaura hedu dzishoma tisingataure dzose. Tava kuda kuenda kumagumo zvedu ipapo tichitarisa palast album ravo ravakabuditsa muna 2010 ngatimbonzwai timbonzwa chipisi nechidimbu tisati tapinda munyaya dzedu dzekugunisira tava kuda kupendera tava kuenda kwekupedzisira kunyaya mbiri dzakanyanya kunetsa munongoziva kuti semukomana wevakomana anotsvena mukomana anenge ane mbiri vane mukurumbira tongai moyo yakaita itotal number of wise vaikwanisa kuita ivo 10 vakadzi vaakaita muupenyu hwake akaita 6 vana vanova ivo paiva naNatasha, Nicole, Obert aiva iye Tongai Moyo Junior watinaye nhasi ari kucontinua legacy yababa vake ari kuimbawo zvekare, koita Nyasha, koita Peter Moyo iye, kozoitawo imwe nyaya yakanetsa ipapo um, ane mukadzi wake ainzi Barbara Muchengeti anova iye akazocommita suicide but suicide iri kunzi eh, it was unknown circumstances chakakonzeresa asi tichitarisawo mafungafunga vanoti kutora kwanga kwaita mumwe mudzimai anova iye mainini vachivagadzika pamba ndiko kwakakonzeresa kuti mukadzi azonzwa mushonga azenge achishaya then tichienda pazvinhu zvimwe zvezvimwe zvakamubata zvakamudya mwoyo tichitarisawo futi nezvimwe zvanga zvakuitika muupenyu hwake pakunzi iye akanga aine kensa yaisarapika kwenguva iyoyo vakazama nepavanogona vakatsvagawo mishonga kudzimwe nyika kunze kwenyika vakazama zvese zvavaimuitira kumuchinja ropa kuita sei kuita sei asi zvose zvakaramba muna 2011 until Dhewa muna October 15, 2011 kwanzi hakusisina. Ndiko kwakaperera sarungano rwedu rwaDhewa. Asi tinoziva kuti chatasarirwa nacho zvaiko zvino mimhanzi yaakatisira tinoiterera zuva nezuva, tinonakidzwa nayo, tinomurangarira. Tinoti Peter Moyo mwana wacho na Tongai Junior continue legacy rababa ngazvienderere mberi kureva kwaari ikoko ngaazorore murugare asi music yake ticharamba tiinayo thank you for watching thank you for subscribing